Hälem soradym bolýyn, obaňyzda alkaş bar bamy? Bar bolsa şoňa igenmäň how, alkaş diýen adamda ýamanlyk ýokdur. Ýürek arassadyr alkaşyň. Biziň obamyzda-da bar. Ine Jumalaňam bir goňşusy bar. Bir gezek Jumalara bardym welin, biri dur-da, Jumalara o podýezde mi girmelimi ýa bu podýezde diýdim, ony bilmedim-eý, menem ýaňja gelip durşum diýdi, üçünji etaždan gaçan eken-dä. Ine, şoň ýaly alkaşlara ýykylsa-da zat bolmaýar-da. Biziň obamyzda alkaş, ýöne şoň häsiýediniň nähilidigini gürrüň berip durman bolşuny görkezäýeýin-ow. Her gün irden öýden çykýardy. Sagat dokuz onlar töwereginde obaň çetinde bir magazin bar, şoňa gidýär. Ähli goňşular bilen salamlaşyp. Salowmaleýkim goňşular sähman ördüňizmi? Haý tüweleme tüweleme goňşy bu haýatyň daşyndasyny agardypsyň welin gül ýaly-la köçämize bezeg berýä ýalpyldap dur. Oho goňşy jan warata-da oturdypsyň-aý reňki dagsam how bir warata degýä. Gutly bolsun Ýugorstan-aý he he he. Aý. Oho, gelneje. Haý, tüweleme. Şu goňşuja şu geldiň, boýy gysga diýäýmeseň, gül ýaly, haçan görseň gydyrdap ýör. Tamdyra ot goýbereňde aýdaýgyn, agajyny özüm kül edip bererin, gelneje. Ömrüň uzak bolsun. Wah, wah. Wiý, bala, bala, balajyk, bala, bala, balajyk. Çaga durmuşyň güli. Wiý, iki aýakly iki günde. Neme, Ulular haý diýmän. Kemput iýjekmi, hä? Kemput. Kemput iýjekmi? Kok-da. Magazinde bolanda alyp bererin. Aý, malades, malades. Sag-aman ören bolsaňyz bolýa, goňşular. Agşam ara sagat dörtden soň magazinden gaýdyp gelýäň. Salowmaleýkim goňşular. Otyrmysyň saga bar. O muň ödekläp berendigimi alakan çagasy ýaly bolup. Çagamam bar diýendir. He! Haçan görseň gum sermäp ýör. O, goňşy, Maşyn, maşynym bar diýip güberlip ony sypalaýyp ýörme. Satsaň aýt, tok kesek edinjek men şony. Wah, muňa sen etsene, şuňa hereýimem bar diýendir boýy bir garş, hiý otuň çösi ýaly edip. Heleý oňa mundana, kow, men saňa şuň ýalysyny tapyp bereýin. Nowruda ýergyrdan gybyrdyklap ýör. Derwezede oturdan bolupdyr. Hil bir derwezesi barmyşyn ki, haýadyna agaryp, iki günde garalar diýiň. Piw içýänler ýa deňizden geçsin, haýatyňa saralaýar. Ýene şeýle. Sagaman ördüňiz mi goňşy haýatyň gutly bolsun derwezäň gutly bolsun maşynyň boý bala bala gelneje sagaman ördüňmi gül ýaly bolup geçýä gaýdyşyny Hemmesini suwak geçýär. Ine şeýle alkaş goňşymyz bir gün köçeden geçmedi. Bu aýallar eýläk geçende-de, beýläk geçende-de ala-ýaz edip ýören alkaş geçmedi. Ýoluň ortasyna çenli tozan turzup süpüren bolýarlar. Hemişe howlusyny süpürmeýän gelinler şu alkaşy görjek bolup gelenok. Ahyry ogullarynyň birini iberdi, Bar bilip gel, näme işleýäň? Olam ylgap gidip geldi-de, Üýçi, Alkaş keselhana düşüpdi, diýdi. Hiý, agyz jümjümegül goňşy Alkaş keselhana düşüpdir. Agyz gatoňňur Wiki Alkaş keselhana düşüpdir. Aýu sülgün goňşy Alkaş keselhana Hemme goňşularyna buşlap çykdy. Muň yzyndan kim çörek bişirse, ilkinji çöregini yzyndan iberýär. Warenni gandaý gaýnatsa baňkalap warenni berýä, gowur et gowursalar gowurdagy berýä. Şeýdip alkaşy hor edenoklar. Bagybrak sagalyp çyksyn diýip. Günleriň bir güni alkaş sag-aman öýüne geldi. Goňşular bile bir salamlaşaýyn diýip köçä çykdy. Bolýa o girne seňki näme? Goňşular bilen bir salamlaşaýyn-da. Goňşular saman otyrmysyňyz? Men keselhana düşdüm. Ýadyňyzdan çykarman yzymdyr zat aýyberdiňiz-ä. Ýöne şu tamdyra ýapylan çöregiň yzynyň o keseginem gazamansyňyz. Özüm gazap görgi görüp gazadymam, iýdimem. O eti kim iberdi, gowrulan et? Çala gowrupsyňyz, taňryýalkasyn weli. Warennigiňiziň pisegini az atypsyňyz, gysgandyňyzmy? Taňryýalkasyn welin, iýdim. Şunam geý diýädäne, nädip geýmeli muny? Neme, dilimden boldy keselhana düşenim. Şu dil bela, diş gala diýerler gon, bela güýçli bolsa galany ýumurýar. Bir gezek awtobusda otyryn welin bir çagaly gelin mündi. Küşt küşt küşt eden bolup. Gelin sen ýaşyňa meňkiden pes welin dawaý. Otur diýdim. O oturdy. Dedim. Bu eliňdäki ogulmy ýa gyzmy diýdim. Aý, jogap bermäkä ýene parhy ýok-laý, ulalansoň gönençlik berermi, bermezmi? diýip durkam, gulagym gyzyp gitdi. Gulagymyň düýbüne bir ýelmedi gaýnatasy bar eken ýa. Oturgyçlaryň arasynda serrelip ýatyr. Il gowy-how, ostanowkada oturgyçyň üstüne süýndürip gidipdirler, ahyry barypdyryn öýe.

Şeýdip igenip barýan bolýar, ýeňsäm gyzyp gitdi, gözümden ot lowurt-lowurt. Öňümdäki oturan daýzanyň tas gyňajyny ýakypdym. Ýene oturgyçlaryň arasynda süýnüp ýatyryn. Il gowy-how, astanowkada garyň üstüne süýndürip gidipdirler. Ahyry barypdyryn öýe. Şu pensionerlere näme diýjegäý? Nädip geýmelei muny? Magazine näme berilýäkä diýip baraýdymda, uzyn oçur. Menem baryp belledim näme berilýänini hem bilemok. Gapydan eli hasaly biri geldi. Bir gözem ýanyp dur. Keýtik. Ştaýam çapyk. Keýtik. Keýtik edip elem hasaly. Ýör-ow, Çapyk serdar, ýör-ow! diýdim. Uruşda bolan bolsaň-a, bar bioçraz eşege depdirenem bolsaň, meň yzymda dur diýdim. Ýaňky göri maňa garşy gaýdyberdi. Ýylgyryp gelýän ýaly, ho, gözlerini ýallyrdady. Elindäki hasaň bir galanyny bilýän. Ondan keselhanada dermanyň ysine özüme geldim. Görsem daş-töweregim ak halatly oglan-gyzlardan doly. Medinstitutyň psihoterapiýa fakultetiniň studentleri meni öwrenýärler. Menem öwreniň, men-ä size zat öwretmen diýdim. Gyşy boşadyp bir zatlar ýazyp, Agyr gitdiler welin, tümpüçkany boşatdym-da, göterdim ökjäni. Ynha, annem siz bilen salama diýip çykdym, bolşuny geý diýýä-dä, nädip geýmeli muny? Bir gezegem-ow, goňşymyzyň sygyry ýatygyny ykylaýypdyr. O sygyr meni gölesdir öýdüp ýalan bolýa. Sen meni tanaman kim bolupsyň, meni ýalarýaly diýip, şu şah edindim-de, indi ýaňky sygyra garşyn bir topuldym, nirä düşenim bilemok.